Sus la taula de la tèrra cirada, los patanons encara trempats s'esperon dins un pairòl. Lo tic-tac agrodit agruna l'ora. La pendula picarà lèu las sèt oras del ser, amesas tres o quatre segondas d'avança costumièra sus la campana de la glèisa de Pradinas, que degús dempuèi que lo rèire Pepí l'aviá portada aicí, s'èra pas balhat lo temps, tè, justament, de la tornar reclar. Marto, E lo vejo pas perqué serio pas a la glèisa de reclalar çò. En rondinant pausèt lo telefòn e puèi s'assetèt a la taula, lo cotèl a la mò, lo blat siá posit per las pelalhas que cabarrou dins l'anauc del tessó. L'esquina d'aquelo passo i dolió. Un moment ja que lo temps en carroèl li fasiá saber que las agulhas del relòtge seu fasiáu pas en reculant. Cinquanta-sièis ans sonque pas tan bielh qu'aquò. Mas un tornado de paisano ne val plat res d'un ofeno de medecís o disió sa maire qu'èro coma a l'espiar encara dempuèi la foto del maridatge, la solo espingado al dessús de la chiminèia. Aquel son de primo qu'a marto maridet l'Albèrt, tota polida dins sa rauba blanca, las flors dins una mogantada, cal sabió lo secret. Sa maire belèu, Sero Lucas ne diguèt pas sa mai un quite mot. Qualques agatges retes qu'oro èrou solos, pas gaire mai. Dins la panièra del jornal, al cantó, un cat, un d'aqueles que sonan sonque lo cat se dormissió. La prima arribarió lèu, mas calió encara botonar lo chilet lo ser. La televisiu esquentida fa jomiral, Marta s'agatzèt. Lo pinèl a l'amor, la rauba flors un pauc poscusa encara de la jornada, lo front rugat pels pesaments d'una vida ont se parla pas pro, la pel pendulanta al còl e juls braces. Cossí avió pogut venir aquelo vielho, semblablo talament sa maire e mai sa granda bantelho, a tantos fennos qu'avió vistos, neno, vestidos aital, lo cotelou estremat dins la pòcha del faudal? Savió pas encara que serió elo la darrièira, la suscalh se barrarió l'ostal que de fans n'atzèro pas. Son nebot parisenc qu'o vendrà tot solide, que venguèt pas pro en vacanças quand ère Pietre, fautor de cosís ambe cal far d'azenadas. Non, ça que là, los pelses sèus èron pas los de sas auçòlas. Ela los avió corts, e mai blanquets sabò ara. Los copèt qualques tzons aprèp lo maridatge coma se lo secret los fasió tombar. Marthe pelèt un primièr patanou, d'un d'aqueles gèstes que se fan sens i pensar, sens se'n mainar mai que del tic-tac de la pendula. Tot son aviá presat l'entreluts. Lo solelh davalava al ras del cauce, una frescor doça se pausava sus las fuèlhas mentre que l'escur s'espandissiá. La natura s'aprestava a tornar trobar enfin un monde sens lo rambal dels òmes. S'ausiguèt lo portal bèlt singular sus sos gafús. Albèrt tornava de las bacas. Lo cat dubriguèt un uèlh, pas gaire mai. Un moment pausèt lo cotèl e barrèt los uèlhs per sentir un darrièr còp aquelo patz de la solesa abans l'endeman. Trenta o cinc ans de maridatge e tot son lo secret entre eles. Nimai un obido a tres, Coma ser elefant qu'ath seru pas. D'un eth son lo doblidabo, paisans que sou los pès dins la fanga, las mòs sul pal al culo de las bèstias e lo cap a sus veliá lo cèl, que crentabo mens los dius que non pas la meteo. Albèrt dintre los sabatons als pès, en se pessugant la codena, e amb e lo seu perfum costumier, mèscla de la susor de la cigarreta, de la graissa del motocultor, de la flaira del cò abastardit que lo seguissiá de contum tre que sortissiá de l'ostal e que Marthe lo podiá pas pus veire. Aquelo flaire rufo que li sautèt al nas tre lo premier còp que s'encontrèron. Escambièron un agach. Albèrt s'abió sa fena al pes de sos silencis. Ai vist los tupís pel camin. Tas flors se raupolidon aquest'an encara, diguèt el en se sietant ambe lo jornal. Las espalhas de Marta s'abaissèru e son more barrat daissèt passar un sorire. Albèrt aviá lo biais per rapaz i massa fena dempuèi aquel primièr son ont los presentèru que lo l'agachava a l'Arro com un enemic. Èru tan soves! Que ne sabiou eles de l'amor, dels tens que fugís, del bruch de l'autre qu'amança, de son alen, de son còrs pels lençòls? De fòro lo negre benhò. De luènh en luènh las televisius s'alucabon d'ostal en ostal coma un camí de belugos fins a la debeso. Lo cotèl de marto passava d'un patanon a l'autre. Albèrt, per passar lo temps e ne daissar a sa femna per escupir çò que l'inquietava, cruscava qualques rascalhós. S'astalèm en Sarrenduro, diguèt-e lo comò messatge de Trèbo. S'espièron l'un l'autre un momentu, comò se lo secret entre eles e las mesurgos qu'impausabo avió gastat los mots, fasió temps ça que se parlavo mai que mai d'agachs e de silencis. Coma sentission interrogaciu dins los uèlhs d'Albèrt, Marta diguèt de sabuts repotegaire. Amandino as sonat, vendrà pas a Toulouse aquesta dimençada. Una fam e son trabalh, ai pas tot comprés. Cossí que ne vire, se Cedric e tu volètz l'apartament un còp de mai. Albèrt deishèt passar un momentu. Balhia pas l'impressiu de tròp èsser content del sèu astre se volió pas l'aver e lo arrondinat tota la serrada. Diguèt. Es ton tour! Mei zis aquela quitòmen se Amandine be pas te farà de be d'anar a Toulouse o de sortir. Belèu podes far la serrada del Ledisbar, non? Ah, bufète, lo cap de filho de Duèi bodrà pas d'un obielho paisano coma ieu. Amai es Amandina que bolhoi beire. Quina idèia d'èsser amorosa tonatz se serriguèt el. Pracote mercetsi. Cedric partís en vacança lo mes que ve per tres setmanas, me farà plaser d'aver un pauc mai de temps amb el. E te'n fagues pas, prendrai lo cò ambe ieu. Albèrt se levèt per atrapar lo telefòne, coma per un couple vertadièr los dos amics aviáu après a far atenciu l'un a l'autre. Un ramelet de flors sus la taula, un plat de moncetos del seu biais quand tornava d'una vedelada. Monsieur lo curat quand los presentèt, o lor aviáu plan ditz. Sabetz pas que lo secret entre vautres ne petaretz, un maridatge la roto es longo e mai per vautres dos la costo es reto. Per far lo semblant aquò te manço de bam e vos pòdi dire vos que'l retene del dilhus al divendres sen vos metre un còp de fusil. Li dèia era la seuna. Cal sap s'èra lo primier còp que ne petassava da fas aital. En aquela epòca, Marthe èra polida coma tot. Los galants se butavon l'un l'autre per la cobidar d'ençà. Mai d'un li lançava d'agaci suls bancs de la glèisa. Mas cossí fa? Cossí lor dire a totes s'enroïnar la familha e los auts sols, sens acabar de fòrça al covent, que quand fintavo Frederic dançar lo tango en melodia, èra ela, e pas el, que la trebolava? A confessa, un son sortiguèt aital, sens o aver aprestat, dins un bufiau al brave curat de Pradinas. De qué me cal far mon paire, suppliquèt ela, per ma familha, imatzinatz! Es però te un pau ma filha, belèu qu'ai una idèia. Per Albèrt e sa maire, pensavo que o avió dich al prèire, un son qu'avió comprés son biais d'agachar los jogaires de fotbòl. Los presentèt al fiòc de la Sant Soan discrètament a la siò caminada. Un mercat, mai qu'un maridatge. Se faguèro veire al bal de la vila un còp o dos a la sortida de la messa, e aital la nòça la faguèro coma los autres, ambe la rauba, los ramelets e l'acordeonista que fa l'aubada. Los qu'avièu comprés diguèro pas jamai res, tant que cadun fasiá la siò part de comèdia. Los nòbis demandèro la bielho bòrjo perdudo de la Carleta, qu'èro barrada dempuèi vint ans a la familha del nòbi, e l'estudio de Toulouse a la de la nòbia. Lo dimenge de vèspre, quand dintrava de la vila, Albèrt fasiá la belòta e fumava lo meteis tabac que totes. Marta bistalhiava las besinas coma las autras femnas. Degus li faguèt pas jamai de remarcas sul grand malur qu'avieu agut de poder pas far de fans. O sus perqué, curo l'un curo l'autre, cada divendres de ser, aqueles païsans prenieu lo tren per Tolosa. Albèrt rencontrèt Cedric seis ans aprèp, dins un estanquet. Èra fustièr, aviá fenna e fans. Cadun sa talbèra, cadun son biais de se petar sambe Diu e lo ròtle d'un òme. Martò Elo avió besonh de se fretar a de pèls de tot o burro. Rencontravò de fennos dins los bars que se sabió per elos de discotècos. Mas dempuèi dètz ans, Amandino tornavò pus sovent que las autras. Lo solelh es rescondut ara. Sul cauce, un ventolet saquetsava los bises. A Pradinos, una campana sonava sonora. A Tolosa, pel barri dels Carmes, un pichon apartament esperava, recatat sus las teuladas d'un cinquen estatge. Marta pleguèt lo cotèl e buidèt la basina dins l'aiga que bollissiá, puèi sortiguèt lo blatzi per l'anar botzar al nau del pòrc. Sul caminòl se virèt e agachèt un moment lo mond de cèu que s'espandissiá dins son lièch de nuèchs. Jamai seriá pas partida. Un son al vilatge, un curat los metrà entèrra a massa dins lo cemetèri ambe los autres, los d'abans e los que vendràn, e ambe lo secret pla estremat entre eles.